Kwannsuro kata gyei wɔn ano ɔbonsam hwee fam wɔ damena mu ma sɔre wɔ Calvary ma wɔ kyindifoɔ nyinaa bɔ ose Hallelujah ɔ kontomire duadua kwa Onyankorɔnpɔn twerɛdua mpan ɔseboɔ akuampɔn ɔsere bo sakyi Anyaako ɔfrɛ Nyameɛe ohwintabo a wotu dadeɛ animu wɔ hwinti mprako Onyankorɔnpɔn twaduampɔn wo na atia bunu ti akɔkɔɔ ɔbubu dagadi Nyame no no Ɔwosoa dɔtɔ a wonsuro akoro kraa, Bankyireɛ kɛse a wokora adehyeɛ, Ɔwora dɔtɔ kɛse boafo a wase ne dɔm dwane bɛhyɛ Kuro twa mansa gyansa aboafo, Agya edu akyire a ɛtase a nankum kwa, Ɛso nkɛse a yɛdu akyire a nsuo nka yɛn Ah, ɛpo mu butantim Atwɛtwɛbo a woda akoyɛ mo, Ɔbotantim a Apo bɔ asorɔkye nanso entumi mmene no, enti deɛ ɛfrɛ wɔn nti mmerem. Wɔkukura ntumi, ɔbonsam kukuruwa a wantumi, ɔsɛefoɔ sɛewa a wantumi. Oh, ahummɔborɔ Nyankorɔmpɔn Yesu ee, basayiri fi adɔeɛ wɔ mu, bisa ketewa ama kɛse. Wo na ane bafan tu mmirika, na ane emum ka asomsɛm, na ane anifirafoɔ sira paneɛ sum mu. Ɔkoa mmerɛ gya mmerɛ nyame a woko a wo mmerɛ. Awurade yɛda wo ase oo adom nti. Na mekae mo sɛ ɛnɛ yɛba abɛyɛ biribi afa. Yesu Kristo ka asɛm bi wɔ Bible mu sɛ ɛberɛ ne bɛkɔ awieeɛ a atorɔ adiyifoɔ ɛbɛba. Atorɔ adiyifoɔ ɛbɛba. na wɔn moma nso a ɛyɛ den sɛ wɔbɛhunu wɔ wɔn mu. Na yɛn nnipa deɛ, ebia yɛntumi mfiri yɛn ani nhunu, na mmom wɔn ara na ɛbɛkyerɛɛ sɛ me, meyɛ toro diyifoɔ anaa meyɛ nokorɛ diyifoɔ. Enti Awurade Yesu Kristo sɛ, Wɔn aba, wɔn aba na mode bɛhu wɔn. You shall know them by their fruits, you shall know them by their deeds, wɔn suban ne wɔn nneyɛeɛ, wɔn aba a wɔn bɛsoɔ no, ɛnneɛ ne bɛhu sɛ wei yɛ ɔtoro diyifoɔ, na wei nso yɛ nokorɛ diyifoɔ. Na saa aba no a yɛn Awurade Yesu Kristo reka no, ɛne yɛbisa sɛ, aba bɛn na sɔfoɔ anaa diifoɔ bi so a yɛbɛtumi ahu sɛ odiifoɔ wei deɛ ɔfiri Nyame na ɔyɛ toro diifoɔ a Yesu reka no bia? Aba bɛn na ɔsɔfoɔ anaa odiifoɔ bi so a yɛbɛhu sɛ wei deɛ ampa ɔyɛ nokorɛ diifoɔ a Nyame na afrɛ no? Ɛnnɛ obiara kɔ sɔfo nkyɛn. nkɔbisa sɛ sɔfo na kwan bɛn na mɛfa so akɔ heaven fi so obi baa yesu nkyɛn sɛ bɛdɛ na menya daa nkwa obebisa saa question no sɛ nipa nkwa no onim awurade nanso ɛnɛ obi nkɔ sɔfo sɛ sɔfo mɛdɛ na menya daa nkwa awurade yesu kristo ɛne ɛkasa ɛwɔ matthew chapter 7 verse number 15 no ɛreba no ɛna Ɔkaa nsɛm kyerɛɛ yɛn, na wokae thirteen no a ɛhyɛ no ma, Monhyɛne ɔpono teateaa no mu, pass through the narrow gate, na ɔpono a ɛso ne trɛ no deɛ ɛkɔ ɔsɛeɛ no mu, the broad way, na wɔn a wɔhyɛne muo no yɛ pii, na ɔpono teateaa no ne ɔkwan hiahia no deɛ, Deɛ ɛkɔ nkwa mu no, wɔn a wɔhunu no sua. Ɛkwan na ɛsua no a ɛyɛ, wɔse kwanteatea, ɔnsu da wɔyɛ teatea, ɛna ɔnsu hiahia, baabi a wɔfaa ho bɛhiahia, woyɛ atetekwaa na wɔayɛ wɔn ho asɔfosɛm na wɔani ntee. Yɛhyɛ aseɛ firi Pastor Richard hɔ. Papa, um, yɛbisa sɛ ɛkwan bɛn ɛna yɛbɛtumi afa soɔ? ahunu aba pa no ne aba bɔne no, yɛn Awurade Yesu Kristo sɛ wɔn aba na wɔde bɛhu wɔn. How can we identify the bad nuts from that of good?
Nana, eh, saa baabi a yɛka ho asɛm no yi, aba bɔne no, eh, nneɛma mmiɛnsa na wobɛhwɛ na watumi de ahunu eh, odiyifoɔ a ɔyɛ papa anaa ɔsɔfoɔ a ɔyɛ papa deɛ edi kan no wobɛhwɛ aba ne kasa fa ɛɛ eh, ne character ne suban baako bɛhwɛ ne suban

saa nneɛma mmiɛnsa wei na wobɛtumi ahwɛ de ahunu odiifoɔ anaa ɔsɔfoɔ a ɔfiri nyame na nana yɛba karata no a ayɛ suban no a wobɛhwɛ nneɛma mmiɛnsa ɛne ɛwɔ mu suban no hɔ deɛ no wano wobɛhwɛ nneɛma mmiɛnsa wɔ mu deɛ di kan wobɛhwɛ Ɔsɔfoɔ no ne appetite for sex. Ɛmaa pɛ mu.
Ae.
Sɛ wopɛ sɛ wohwɛ sɔfoɔ sɛ ɔyɛ papa a, wohwɛ no ne appetite for sex. Na na na ka scripture bi ma me na memfa ɛnyɛ mayi kakra. Ephesians chapter five verse three. Efesofoɔ nwoma eti enum kyekyɛmu a ɛyɛ mmiɛnsa Ephesians chapter five verse number three ɔse. Na adwamammɔ ne afideyɔ nyinaa anaa anibere deɛ, momma wɔmmɔ din mpo wɔ mo mu. Yɛ, yɛbɛte koraa din. Ɔse, Mempɛ sɛ mɛte koraa sɛ yɛka sɛ sɔfo koraa yɛ dwamanfoɔ. Sɛdeɛ ɛsɛ ahotetefoɔ. Te din sɛ sɔfo sɛ meyɛ, mabɔ dwa, mabɔ dwaman anaasɛ makɔtwe mpena. Ɔda sɛ, Na na ɛɛ, meka sɛ mempɛ sɛ mɛkyerɛ sɛ obi ntumi nkɔtɔ hyɛn mu. Nyɛ ne saa na meka. But, ɛbɛyɛ den sɛ sɔfo bɔ bɔ nsɛ sɛ ɔkɔ akɔ akɔ deɛ ɔkɔ bɔ dwaman na afei ɔba bɛdi nan three months ne ɛsa ka ne wɔba bɛtua gye ne ho nye saa akyɛ wɔn yia na saa ba nti wo deɛ da biara nkɔ na de adwamansɛm to so kɛ sɛ wo de fa sɛ wankɔpɔ fa sɛ wana ɛde ka fa ho ne ɛboa Ɛwɔ mu ara two years wobɛsa ɛsa ate foforɔ. Ma ma w'anim nsa akorɔ ma nso nkyere nkokɔ. Mo a ne asa nti wobɛsɛ sɔfo ba sɔfo a wate ne dini bi a bɛyɛ sɛ ten years ɛwɔ Ghana ha no adwamansɛm a yɛde toro so bɛyɛ fifteen. Ɛti wo ɛti wo adɛn wo nkoa na ɛyɛ clear signal sɛ wonyɛ papa. Mm-hmm. Because ɛni kwa sɛ yɛte adeɛ din koraa wɔ nyame nipa ho. Wonam wonam FM so ne social media na wodi nan. Na yɛ saa afɔ no so wɔn ano den. Kyɛ sɛ wode wo n'ano di na wobɛgyina na nkurɔfoɔ difɛnde no ne nkurɔfoɔ difɛnde no kyɛ sɛ nti wodeɛ da biara saa nti no wo appetite for sex no bɛtumi hu sɛ wonyɛ papa. Waba wo so aba bɔne no bi. Krata hɔ no aso so na na yɛhwɛ wo greediness for money anaasɛ wo desire for money.
sɛdeɛ wosi wosi pɛ sika fa. ɛna wohwɛ second corinthians chapter two verse seventeen a. korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu eti mmienu chapter two verse number seventeen no wɔsi na yɛn ti sɛ pii a wɔnenam tɔn wɔ nyankopɔn asɛm no na mmom sɛ wɔn a wɔyi wɔn yam ɛkasa onyankopɔn mu Na yɛkasa Kristo mu, Onyankopɔn anim. Mente sɛ nkurɔfoɔ a wɔde Nyame adwuma no adane sikasɛm no o. Me, me, me Paul deɛ me, woka wɔn a mfa me nka ho, mente saa. Mente sɛ wɔn. Nti Paul deɛ ɔyi ne ho afiri mu. Na kɛsɛ Paul kɛsɛ mente sɛ wɔn a, na kɛsɛ ebi nso yɛ dɛn? Ɛte saa. Na na, ɛɛ, eh, wohwɛ adiifoɔ ne ne asɔfoɔ ne bi nyamedwuma a wɔyɛ a, wotumi sɛ ɛyɛ pure business na wɔyɛ dɛn? Wɔyɛ. pie bi sɛ de woyi akɔfofa ayi samena na wɔ advertise ade no wɔto wɔn a wɔn ti bi na ɛno dawuro no wɔbɔ wɔbɔ no nɔpɔ bɔ no wie kisɛ ɛɛ a wodi nyame adwuma no ayɛ business a wokyerɛkyerɛ wɔ store so a wotɔn samena wotɔn ɛɛ foda hwanhwan ne ewom a kisɛ wotu sɛ pure business na wɔyɛ dɛ wɔyɛ a kisɛ obi wɔ kora this time kora mpɔ no sɛ wɔfrɛ obi sɛ ɔmɛ pirikyi wɔ asɔre a yaba no no wodi kaa de sika no a wɔbɛgye wɔ no sɛnde no hwɛ ka kyerɛ no sɛ ɔbɛyɛ na ɔbɛba abɛprikyi a.
Sɛ wo invite sɔfo bi a. Honinarium, ɔbɛprikyi dwa a wode bɛma no no. Sesei no, ebi hwɛ sɛ sɛ mebɛprikyi a sɛn na bɛma me, na wahwɛ sɛ ɛyɛ ma no no, ɔbɛba anaasɛ ɔnyɛ dɛn. ɔma. Aah
Nka obi aka nyame asɛm deɛ nyame aboa mo anya platform a yaboa dɔm ano na kɔ kasa kyerɛ wɔn deɛ sɛ nka ha koraa nka ayi bɛsɛ o lucky a. Woyɛ program na ɔbɛ preachi wiei na wohyɛ mu Envelope ma no a, ɔtumi tia no hwɛ sɛ deɛ ɔde ma no no Oh yeah, nokorɛ a meka kyerɛ wo no, sɛ yɛbɛka nokorɛ wɔ ha yi a, me me me menim deɛ meka kyerɛ wo, ɛyɛ anaasɛ ɛnyɛ, ebia wɔ anya wo ne star kɔfrɛ no ɔnyɛ dɛ. ɔma bi
ɔma bi o ɔma wahu n'anim wawanim hɔ a sa akasa fa sikani brɛfoɔ ho nti yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔyɛ greedy for money nti sɛ yɛhu saa de no ho asɛ sɔfoɔ a ɛbɛtumi ahu sɛ wɔnyɛ papa na na character no nso so yɛbɛsa ayɛ nkurɔfoɔ mu yɛ greedy for power aha ne branch koraa nnuru two wɔse meyɛ aka apostle uh, bishop senior senior apostle
ɛna yɛrɛse for titles aha doctor hwan hwan hwan hwan ɛsusu Bible korɔ ɔnte aseɛ. Wo sɛ nansa yi saa deɛ no afei deɛ akɔ fam. Ayi ayi academic yɛbɛka sɛ academic titles a yɛ confer de ma asɔfoɔ doctor doctor na sɛ ɛkɔ fam kakra. Ɛberɛ bi baeɛ neɛ na agorɔ nim o doctor doctor doctor doctor na wɔn hu yɛ apɛ na wɔn nyinaa de asie. Ɛm sɛ academicians no bi sɔree a wɔbɛkaa ho asɛm. Saa sɛ yɛ abiusu saa ɔnrary ɛɛm dɔkta no dodo. Obia de dɔkta dɔkta dɔkta deɛ obi ayi bɔ bra bi a ɛsɛ fata na suapɔn bi atumi atena sɛ ahu sɛ wei koraa no wanhyɛ da koraa nkɔ suapɔn nanso deɛ ɔɔyɛ no kyɛ obi a wasua nwoma na yabɔ no aba so ne ama no dɔkta wohwɛ na gyapadeɛ ne na brabɔ a ɛkyerɛ no deɛ obi tena asɔdɛm baabi a mekyia wo me nua dɔkta. Nana Kwasi Amponsah aka Computer Man, Doctor Memoadwo anwummere yi, Doctor Sɔfoɔ Titi Ap, Prophet Titi, Doctor Woso Memoadwo anwummere yi, Doctor Owusu Bɛmpa Memoadwo anwummere yi. Enti no, wohwɛ, wo study saa nneɛma no a, wotumi sɛ no. Wokɛ sɛ young guy koraa afei na ɔwie Bible school a, ɔsɛ me apostle. Doctor Doctor Breaking Chains ɔno nso meman adwo anwummere yi asɔfoɔ no ayɛ doctor yi mɛbobom nyina din baako baako. Kɔ so ɛrɛ bɛkɛ sɛ Titus bebree ɛwɔ that's that kind of ɛyi no ɛti nana ɛɛ character no saa nneɛma mmiɛnsa wɔ yi nneɛ bɛtuma hwɛ hu sɛ. Wei ɔnyɛ papa. Right yɛdase ɛyɛ very nice point yɛ yɛnkɔ ɛyɛ apostle David Yawsapong ɛm Good News Embassy asafo sɔfo panin a ɔda ano ne yere nso ɛyɛ sɔfoɔ na yɛnkɔ bisa no na sa asɔre no ɛwɔ Texpo inside Spintex Road ɔsan wɔ bi wɔ Swaziland na wɔn koraa bɛtɛn bi wɔ La Côte d'Ivoire. Ɛyɛ ara nso, ɛhɔ so Nyame de asɛm no akɔ akɔduru propagation of the gospel, na yɛmmisa no sɛ, ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so ahunu aba bi a ɛkyerɛ sɛ wei deɛ ɔho ɔho wonhunu Nyame koraa a ɔfrɛɛ no? Papa Nyankopɔn asomdwoeɛ nka wo ɛnnɛ anwummerɛ yi. Mpakyɛ nhyira nka obiara. Ɛne sɛ, Nana sɛ yɛhwɛ a. O question no ɛyɛ important paa Awieɛ berɛ mu no obiara pɛ sɛ ɔyɛ kɛse koraa bɔ kyɛ Yesu Onyame abɔ din mom na ɔde afrɛ yɛn Onyame na ahu mɔborɔ mu na ɔde afrɛ yɛn sɛ adwuma no so na apaafoɔ no sua nti yɛmmra mesɔ n'asen enti memmoa meyɛ wini souls ɛma n'ahennie no na onyame frɛɛ no ɔno ankasa firi ne pɛ mu saa nso maa yɛ adom akyɛdeɛ na adom akyɛdeɛ no ɔde ma wa ɔnsan nso nyɛ obi a nyame ma na adom akyɛdeɛ biara no ɔnye mfiri ne nsam nanso adeɛ baako a Ɛnsɛ sɛ Kristofo anaasɛ asɔfoɔ, sɛ ɔyɛ odifoɔ baa anaasɛ ɔyɛ odifoɔ bɛrima, wɔn sɛ yɛtumi hu ne sɛ akyɛdeɛ ntumi mfa nipa nkɔ heaven. Onipa deeds anaasɛ onyuma na ebetumi de wakɔ heaven. Na ebetumi ahwɛ biribi wɔ yi. Isaiah Isaiah chapter 56 verses 11. Odiyifoɔ Isaiah nwoma no ti aduonum nsia verse eleven. Na akraman no yɛ adufudupɛfoɔ sɛ wɔnnim ɔmeeɛ, wɔyɛ nnwanhwɛfoɔ a wɔnni nhunumu. Wɔn nyinaa danedane wɔn ani akyerɛkyerɛ wɔn akwan so, obiara hwehwɛ ne mfasoɔ. Obiara nhwɛ ne mfasoɔ. Obiara biara, everyone, everybody.
Obiara pɛ sɛ ɔyɛ yei nnɛ da yi. Obi biara, everyone. Nti ɛnɛ no, yɛnya aboterɛ ma montumi nsua yɛ calling no ho nneɛma. Nti obiara firi sɛ, oh, so Nyame afrɛ me nti ɛnɛ neɛ, sɛ ɔtumi ho vision baako bi a ɛno ase sɛ deɛ ɔyɛ odifoɔ. Ɛso ebi a, Sɛ nka otumi nya nteteɛ papa bi a, megye di sɛ nneɛma bi wɔ no ma nka ɔnyɛ. Me odiifoɔ nyame asra me ho a, na ɛno nkyɛ sɛ menkɔbu obi mfa so mmom nkyinkyim obi nsa ntumi nye ne biribi nye ne gyapadeɛ mu na ma obi atumi ahu sɛ ɛyɛ ase nyame ahyira me. Na na yɛbɛtumi ahwɛ bi wɔ First Timothy chapter 3 chapter 3 from verse 1 to 5. Timothy nwoma a edi kan eti mmiɛnsa nokwasɛm nie sɛ obi pɛ hwɛfo dwuma a na wapɛ adwuma pa ɛnso deɛ ɛsɛ ɔhwɛfoɔ ne sɛ wonya ne ho asɛm bi nka ɔyɛ ɔyere baako ekunu okay n'ani ɛso da hɔ oh. Sɔfo ani so ɔhyekyɛɛ biribiara. Sɔfo ani nna hɔ. Wo gyidie ni sɛ so asɔfoɔ mmienu bi bɛka ntɔkwa twaa mu. Mekaa sɛ wei pɛ. Ɛsɛ obi kɔ bɔ ba bɛ pirikyi kɔ pa na ɔkɔ nom apɛtɛsi kakra. Mekaa wei pɛ na mekamfo me nua um, apɛsomakae ne Mickey Darling. Ɛda no wɔn na bɛpata maa me because na mehwɛ m'ahoɔden no na mehwɛ saa ntɔkwa na meka sɛ mepata na meyɛ hugya me a menni baabi a m'ano na ɛden na mpɔ no mu nyɛ den saa. Um, aseda n'ani da hɔ. N'adwene mu teɛ. N'adwene mu teɛ. Wɔyɛ ne ho wesee. Wɔpɛ ahɔhoyɛ. Ampa o.
Ɔhunu nkyerɛkyerɛ.
Ampa.
Ɔnyɛ ɔsadweam.
Wɔnyɛ pupopupo. Pupopupofoɔ na ɛne ɛyi land guidefoɔ nam no. Na mmom ɔdwoɔ. Ɔnyɛ atutupɛ. Ɔnyɛ sikaniberɛ. Ampa o, sikaniberɛ. Ɔdi ɔno ara ne fie so. yiye ma ne mma hyɛ n'ase animduro nyinaa mu.
Hallelujah.
Na sɛ obi na sɛ obi nhunu ne fie so hwɛ a, ɛbɛyɛ dɛn ɔbɛhwɛ Nyankopɔn asafo soɔ?
Nyankopɔn asafo soɔ. Ɛnna obiara nso sɛ ɔyɛ odiifoɔ. nanso na ɛbɛyɛ dɛ na meahu fake one na ɛbɛyɛ dɛ so mmom na meatumi ahu sɛ saa nkurɔfoɔ yɛ sɛ mmom deɛ they are genuine people na na ɛbɛtumi ahwɛ my last quotation no the book of luke chapter ten verse twenty
Luke chapter ten verse number twenty, Nanso yei mu deɛ, momma mo ani nnye sɛ ahohommɔne abrɛ wɔn ho ase ama mo. Nanso saa nneɛma wei deɛ, ɛnsɛ sɛ ɛyɛ mo dɛ bebree saa. Momma mo ani nnye sɛ. O sɛ ahohommɔne abrɛ ne ho ase nti. Wɔatwerɛ mo din wɔ nkwa nwoma no mu. Ɛnyɛ mo dɛ sɛ, ɛnyɛ mo dɛ sɛ yɛatwerɛ mo din wɔ nkwa nwoma no mu. Enti no, wonim biribi na ne obi a ɔyɛ odiifoɔ papa biara no. ɔhwɛ da bia mmom sɛ ɔde nipa bɛkɔ heaven na ɔbɛhwɛ so da bia nso mmom sɛ ɔbɛka nokorɛ ɔma n'ani mmerɛ obi biribi mhm. ɔma n'ani mmerɛ adeɛ yesu kristo kɔ amena ne members yɛ sɛn ɛti sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ heaven a to anasɛ sɛ ɔyɛ odiifoɔ papa anasɛ sɛ wobɛtumi ahu odiifoɔ papa a odiifoɔ a n'ani mmerɛ adeɛ na Nkwagyeɛ no ho asɛm mmom da n'akoma so daa ne daa nyinaa. Saa nipa no mmom ne odiifoɔ papa. Nyame nhyira yɛ nyinaa. Amen.
Amen.
Amen, papa.
Okay. Sɔfo bani a ɛte ne nkan ɛyɛ Apostle David Yaw Sapong. Yɛnkɔ Prɔfɛt Joseph Oti Nyame ɛte ase. Sɛ ɛbɛyɛ a nipa bɛtumi ate nipa kasaa aseɛ. Sɛ ɛbɛyɛ a nipa ɛnye nipa ano ɛnkɔsi baabi. Enti onyansafo bi atie asɛm a ɔsan de kɔ adwendwene mu bio. Ɛtɔ n'aso mu a na ɔsan de ade amene kɔ ne yam na ɔsan de bi so ɔgya bi wɔ ne tirim. Enti ɛsɛ sɛ ɔbɛba abɔntene paa wɔ saa asɛm no ho no na ɔbɛma ɛho ntoboa a ɛsɛ fata a ɛma nkɔsoɔ. Sɛbi ɔba kwasea so deɛ ɔte asɛm ɔfa no saa. sɛdeɛ sɔfo ka kyerɛ wɔn sɛ akra a ɛba asɔre nɛ wɔn nsɔre na obi di ma a obi sɔreeɛ na yɛbɛpɔn a wɔn bɔ nkaeɛ sɛ na ɔtweɛ no nɛ nyame yɛ adom a obiara mfa akra mmra no nyame bɛhyira mo na sɛbe ɔbakwaseɛ bi ɔwɔ mu wɔte akra no a na sɛ na ne kra so awo Ntsi naawɔtwe edi hɔ no, ɔsesaa nkra no bɛyɛ tɛn de wɔn guu nkɛntɛn mu nwene ano de kɔɔ asɔrdan mu. Wɔde kosii asɔre no ntwea so baabi. Bere a nnansa no baa sɛ wo a wode ɔkra bi baeɛ no fa bra no, hɔ ara na Ogyafo sɔreeɛ. Asafo no yɛre sɛ, Akoa deɛ yɛnhuu no ha da. Ɛnna akoa a wɔbaa n'ano nko ara, wɔtumi de akra ba. Sɔfo hyɛ aseɛ kamfo no sɛ motete asɔredan mu akɔ a, mo mu bi adi 10 years, 20 years, 30 years wɔ asɔre yi mu. Ɔkra baako koraa montumi mfaa bi mmae. Aberanteɛ yi a nana nua ɔbaa last week yi, hwɛ sɛ ɔsɔre. Mpakyɛw aberanteɛ no de ɔkra sɛn na ɛbaeɛ? Ɔsɛ o sɔfo mamfa ɔkra na mede akra mako mako enum. Akra no a ɔde mo baeɛ no sɛ mobaeɛ a monsɔre nyina hɔ. na aberanteɛ yi kɔfaa kɛntɛnkuyi a wadwera no a nkran wɔ mu yi mu within seconds deɛ ɛteɛ ne meow meow meow ɛsɛ yi aberanteɛ no adɛn yi ɔsesɔfo ka sɛ yɛmfa akra mmra no akra no mekɔɛ nam so mekra no wawo maako maako num mede ne nyinaa kyɛ asɔre yi Sɛ yɛ ara sɛ de ɔbakwaseɛ te asɛm a ɔfa no ho. Ɛka obi sɛ wɔn sɛ na adi nti na asɔre wɔn bisa obi kora sɛ adi nti na asɔre wɔn gye nkra. Ɛda a wɔte ase nka obɛka kyerɛ sɛ ɛnyɛ cat na mmom souls akra. ɛti ɔkwasia sɛbe ɔti asɛm ɔtie no saa no ɔfa no ɔde yɛ adwuma ɔbɛnyansafo to no bo ase na ɔde ebi kɔ ne ebi kɔ n'adwene mu de bi awurawura ne veins na wasrɛ nyame hɔ nimdeɛ na nyame akyerɛ ne kwan deɛ kasa fa akra bra asɔre na nyɛ wɔ kra na wawɔ no na akɔkyekyere wo baba meme yɛ ɔkra wode mba asɔre a wasakra me wode king david ba de ɔkra ba wode hefa ɔdane asɛ kevin ba de akra ba saa na bakwaseɛ ti asɛm ɔteeɛ no ara ɔte sɛ ɔte sɛ kɔ no ara na ɔde mmirika so kɔ akyi o sɛ kɔ anim o kɔ wo nkyɛn mu o wɔnim saa na binom adwene yɛnkɔ prɔfɛt joseph ɔti nyame te ase ɔ yo nana wo ne eh, executive producer ne eh, wo mpanimfoɔ nyinaa ɛyɛ topic no a mode aba no ɛmu ɔduru Na ehia sɛ yɛbɛdɔ asukɔ paa. Awurade Yesu Kristo asɛm bi a ɔkae no yɛ adeɛ a ɛmu ɔduru. Yo, nana, yɛhwɛ ɛyɛ asɛm a wode abɛto wɔ yi a, nana, sɛsɛi paa deɛ, sɛ obi ka sɛ wɔde n'ani ehunu na wɔde nea ohu paa bɛtumi aka sɛ, Sɔfoɔ wei mfiri Nyame, na wei firi Nyame a, mhm. wɔn na wɔbɛbu atɛnkyea. Nana, kan no na atorɔ adiyifoɔ hyɛ pataku nwi. Sɛdeɛ Yesu kaeɛ no, ɛna wɔahyɛ nnwanten nwi agu so. Ɛnso ɛnɛ deɛ, atorɔ asɔfoɔ ne adiyifoɔ atorofoɔ no hyɛ nnwan nhoma. a yɛde abuburo a wɔdwoɔ ntakra sisi mu na wɔahyɛ coat ne ntaade fitaa enti ɛnɛ ɛyɛ den sɛ wobɛhunu nanso yɛbɛka bi na yɛka kakra nkɔmhyɛ a sɔfopanin awieeɛ no na bɛyɛ na last week na mehwɛ tv na mehwɛ diifoɔ bi a yɛde no ato television no so na wɔhyɛ nkɔm sɛ ɛɛ President na ɔdi so wɔ Nigeria no, ɔnwini da na yɛbɔ se na afei wɔka sɛ hɛ me na mehu yi o me na madi kan hu me me na madi kan hu sɛ president na ɔte so Nigeria no wɔlu so awie. Nkɔmhyɛ mu akansie madi kan aka nti wobɛka bi ka ho a wawe wamantam me na madi kan hyɛ nkɔm no hwɛ no hwɛ no hwɛ no obi a mawia me nkɔmhyɛ. Eti wɔn wɔn yi no a Ne wɔayi sɔfopanin Bɛmpa nso, ɔno nso woka sɛ wɔn deɛ ohu sɛ akonnwa no a ɛda ɛda hɔ nom wɔ no, nea ɔte so no ara ɛna ɛda so te so. Na na ne ya bɛn tu yi.
Eti television station bi deɛ wɔakapkye saa sɔfoɔ mmienu nyinaa. Baako se Buhari onya, ɛna sɔfoɔ nso Bɛmpa. Deɛ ɔhyɛ deɛ ɔhyɛ nkɔm a mmeranteɛ kɔɔ no soɔ no. Haa ɔde sɛ ɔbɛnya. Eti nana na saa sɔfo yi a wɔsɛ wɔn nyɛ wɔn nyɛ yi hyɛ sɛ mehwɛ ne sa obi kyerɛ me ne signboard a wɔasi ne members a wɔwɔ nanso sɛ azan ko a kabi di ne ntɔm Kabidi ne ntom o, kabidi ne ntom. Mom yɛ nnaadaa mo. Kyakya baa fusi. Oh. Nana, asɛm no mu oduru wɔ se. Sɛ ka nipa sɛ me, sɛ na meka ka nipa tie asɛm. Oh. Ɛna ka bi ɔmo tie nie no ɔmo hwɛ nie hwɛ nie a. Nka asɔfo yi hyɛ saa nkɔm wie yɛ ara pɛ. Adeɛ kye a asɔre dan no nsi mu bio. Nkɔ kura bio because wɔ ɔsɔfo no deɛ ɔkyerɛ wo kwan no sɛ ɛwɔ no kora wayera. Wei nom ne asɔfo ekuo so confusion wɔ abusua mu Wo maame yɛ bayifoɔ, wo papa yɛ bayifoɔ, obi ahwɛ ne ba de na kɔduru aburokyire na yɛafrɛ fo yɛafrɛ no na waka kyerɛ no sɛ wo maame yɛ bayifoɔ na mm. maame ka wo bɔ yɛ nyinaa yɛ kwa. Na na asɛm no mu yɛ duro o. Wɔ se monhwɛ na monhwɛ mo ho yie atorɔ adiyifoɔ no ho mhm. na wɔnam nwanten nwoma mu ɛba mo nkyɛn na wɔn mu deɛ wɔyɛ mpataku adifudipɛfoɔ yesu asɛm ni o saa ara na dua pa biara ɛso aba pa na dua bɔne nso ɛso aba bɔne. Dua biara a ɛnso aba no wɔbɛtwa no de agu gya mu, enti wɔn aba na mode bɛhu wɔn. Sɛ ɛte saa deɛ a, na sɛ sɛ ayɛ den sɛ yɛbɛhu wɔn a, a yɛnhwɛ sɛ yɛbɛtumi ahu kakra a, na na nea ɛwɔ mu paa no yɛ point no yɛ 20 no verse 20 no Wɔn aba na mode bɛhu wɔn. Matthew Matthew chapter seven verse number twenty Matthew nsɛmpati nson kyekyɛmu a ɛyɛ aduonu no, ɔsɛ enti wɔn aba ɛna mode bɛhu wɔn. Na ɛmu odu, ɛsiane sɛ seesei na na obi wɔ hɔ a n'aba a waso no. wohwɛ aba no a nneyɛɛ bi a wɔyɛ a wobɛka sɛ ɔmfiri nyame ɛso no ɔfiri nyame mm. ɛno na ama sesei ne yie no ayɛ den paa aberantemefoɔ ni kan ɔwara no ɔkɔbu atɛnkyea ɔkɔbu atɛnkyea
aba no bi nie ɔsɔfoɔ anaa odiifoɔ a ɔnni mmɔborɔhunu Onhu nnipa mmɔbɔ. Sɔfo a wonhunu nnipa mmɔbɔ. Ɔma akwankyerɛ a ɔma nea ɔde bɛgye wo ho sika nyinaa. Akwankyerɛ a sikayie akɛseakɛseɛ wɔ mu. Example,
Ɔbaa penfo a ne kunu atu kwan de no agya hɔ Akwete ma, Newboy Town. Sika a wɔde gyaa no yɛ two point five. 250 Ghana cedis. Ɔbaa ne kunu de n'agya hɔ na sɔfoɔ yi ahyɛ no nkɔm sɛ ɔwo a ɔbɛwu. Frɛ no hyɛɛ no nkɔm ɔbo a ɔbɛwu. Maa no akwankyerɛ. Maa no akwankyerɛ.
Ɔntua saa 250 Ghana yi. Deɛ ɔkunu no maa no nyinaa ɔmfa mmra. Na maame yi afiri hɔ nom na ɔbɛtwa hwee akwete ma masɔre fie revival na ɔsu a ɔresu kyerɛ sɛ wɔatua sika no ama ayɛ ne ya. Sɔfoɔ no agyeɛ no adeɛ ma no ayɛ no ya. Ɔpemfoɔ a yɛaka kyerɛ sɛ wobɛwo a wobɛwu.
Wobɛtua. Nana, ɔsɔfoɔ bi a ɔnim nipa ho mmɔborɔhu, ɔgye wo sika wɔnwene ho, ɔmfiri nyame. Awura baako nso, ɔne ne ma mmienu. Ne kunu tu kwan na wɔma wɔn three million ɛyɛ ne three hundred Ghana. Na ɔbɔɔ ne sɔfo amaneɛ wɔ phone so sɛ me kunu kɔ na ɔsɛ ɔbɛdi na awɔtwe sika ɔde gyaa me nie na ɔsɛ ɔne ɛbrɛ ne nɛ anwummere revival no yɛgu so paa ɛwɛn ba revival a na ɔsɔfo yi yɛ adwuma a na wafrɛ no sɛ maworɔ me mpaboa gu hɔ na mpaboa no wode wo nan hyɛ mu biara hundred Ghana asɔre ma obiara a ɔde ne nan bɛhyɛ mu hundred ghana na maame yi a ne kunu atu kwan a ɔgyaa no three hundred ghana yi maame de ne nan ahyɛ mu hundred ghana ne ba panyin hundred ghana ne ba a ɔto so hundred ghana wɔn na ofiri ne kunu sɛ ne sika nyinaa asa sɔfo agye na bra no baeɛ no sɛ nyɛ asɔfokuo a yɛwɔ mu yi ɛne yɛkɔ sɔre gyina mu a nka ɔde gya kɔtoo sɔfoɔ no asɔre dan mu adufudi pɛ ɛmu duru saa saa nneɛma wei nyinaa papa yɛ no bisa sɛ ah wɔn nso ayɛ no wɔn kɔ yɛ ni ɛyɛ kya ɛyɛ charming ɛyɛ charming bi anaasɛ ɛdeɛ sɛ fa wɔn nan bɛhyɛ mpaboa mu mpaboa mu so na wɔn musuo nyinaa nkɔ kwasɛ mpɔfɔgye to anansesɛm bi ɛde bɔ ɔnyom. Na wɔ deɛ ɔka nti na mede retwɛn mo, ɛfiri sɛ sɛ ɛba saa a, ɛduru baabi a, bɔmmɔfoɔ kɔ wuram, ɛna ɔto tuo pee, wɔkum no ama pɛ na pɛtɛ baeɛ, ɛna ɔse, Ma me aboa no srɛ mfa nkɔma me sumaa buruku, na sɛ buruku nya aboa no srɛ a, wo mmusuo nyinaa bɛkɔ, biribi a ɛhia woɔ biara, buruku bɛyɛ ama wo. Ɛna papa yi yɛ aboa yi srɛ, da biara pɛtɛ te sɛ tuo no to pee, hwerɛ, na waduru hɔ. Nna ɔbɛgye aboa ne serɛ. Ɔbaa fie na ne yere sɛ, Ah, na deɛ da biara ne dɛm bɛba fie na ne serɛ baako. Anka wanya mprɛ bi na ade rekɔma no anaa? Na papa no sɛ, Daabi, na pɛtɛ ɔbɛgye kɔma no so ma amuruku. Na ɔse, Pɛtɛ, wadi nam na? Wosi bɔɔla so a wadidi? Asɛm no deɛ ɔboɔ, ɔnya mprɛ. Nyame nko anka awadeɛ ne gu. Adidi mu a na papa no ɔtena ase sɛ, Ah, buruku yi asisi m'akyɛ nti, bɛfa mo adwene. Enti da bi ɔkɔe na ɔtow tuo no guu wim pee, wankum nam biara. Ɛnna ɔyɛɛ dɛ dae na ɔde tuo no too so na ɔyɛɛ sɛ deɛ wawuo. Hwɛ na Peter pue hɔ. Peter hwɛ ha hwɛ ha na ɔse, Akoy awu ɛnnɛ. Meyii n'ani adi. Ɔhuri sii no so, ɔbɛyi n'ani. Ɛnna abɔfoɔ yɛɛ ntɛm na ɔde Peter mu twom na ɔse, Ei!

ne nguankuo nyinaa a Honhom Kronkron de mo asisi wɔn so awɛfoɔ sɛ mobɛyɛ ne Onyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara ne mogya anya no yie. Na menim sɛ me kuro akyire no. Yesu Kristo sɛ ne kuro akyi no. Mpataku bɔne.
Mpataku bɔne a wɔyɛ asɔfoɔ nso wɔyɛ mpataku. Bɛba abɛwura mu mu.
Ɛbɛba church no mu.
Wɔn nyɛe nnwan no kwa. Ɛnni ɔ ɔ church sɛ church bɛbɛ bie ni hɔ a yɛbɛgya wo kwa. Wopɛ o wompɛ o, three million a wokuo deɛ gya no, yɛbɛgye ne nyinaa. Wobɛhyɛ mpaboa.
Hyɛ mpaboa bɛgye.
Ɛtwɛ wa, ɛdu kuru gya ɔma nan, na ɔgya four hundred Ghana a, Yɛbɛgye ne nyinaa. wokɔ asɔre brada asan. Na na deɛ ɛto so mmienu, aba no baako a yɛbɛhu sɛ ɔsɔfoɔ yi mfiri Nyankopɔn, ɛmma nsɛm basabasa. Sunsum sɛ menware mmiɛnsa, menware nnan. Menim asɔfoɔ bebree nnamfo a wɔn nkɔ honhom nkɔnhyɛ ɛfa wɔn so baa sɛ wɔn ware up to seven a ebi ware saa nso pɛpɛɛpɛ. Wɔn kronkron ɛna susum ne abɔfoɔ.
Asɔfoɔ biara a ɔhyɛ nkɔn no ohu maa pint black ne yellow sɛ hyɛ no wɔ biara no honhom kronkron nni saa daagye no. Wo sɛ wei wei kora deɛ papa ɛno deɛ na wafa no haahaa mu o ɛɛ like na deɛ ɔno deɛ wɔgye pant no pant so a wɔde ba hwɛ na wankɔ dwuma ankɔtɔ mono na mmom fa deɛ wɔyi suo no. Bra, sɛ wokɔka sɛ wɔhwɛ wo sɛ ɛne ɔsɛ wohyɛ sɛ be ɛyɛ nhyɛase anaa mmoaseɛ kɔkɔɔ pant kɔkɔɔ anaa tuntum a ɛno deɛ ɛsɛ waka no light wei deɛ ɔse momfa mo pant no mmra deɛ moahyɛ da no nyinaa monhwɛ mfa mmra na ɛmaa yi ɛso so asoa pant na ɛde kɔ na sɔfo agye ɛde menim sɛ ɛnkyɛ ɛɛ mmaa no deɛ no no, mmarima no nso yɛbɛka sɛ obiara wo sɛbesɛbe wo duawa no, twa so sini fa bra. Afei nso ɔsɔfoɔ ne adiyifoɔ biara a ɔnkyerɛkyerɛ na ɔnpirikyi, ɔno nso wobɛhu sɛ ɔmfiri Nyame. Na na menim sɔre bebree wɔ Ghana ha seesei a, ɛyɛ den sɛ wobɛhu sɛ sɔfoɔ no kɔɔtu quotation a ɔrepirikyi. Ah, ne preaching quotation biara nim. Honhom no ama no bɔne. honhom no a okotu yɛn ama no warning. Sɛ wonnim
na kɔyɛ kɔyɛ baaborosɛm bi a. Yɛde wo bɛgya hɔ ama wɔn anim agu ase.
Nnipa mu ɔbaa wɔn wɔka loto namba sɛ yɛdie. Nyame ammɔ aba wiase sɛ mɛhia wo. Ɛna ahia bonsam na abɛda hia woɔ. Enti sɛ Nyame nam me so na mema wo loto namba na sɛ wo so wonye na sɛ wobɛtra ohia mu a, tra mu wɛn. Na Nyame na se memfa mmerɛ woɔ. Enti na ehu.
ehu loto nɔma no sɛ ehu yie papaapa, ɛte sɛ wagye sikaduro pɛpɛɛpɛ. Sɛ wɔde sunsum bi ma wo loto nɔma no na kotwa no ba mu a, e, ehu yie. Deɛ ɛtwa toɔ no yɛ ɔsɔfoɔ biara a ɔbɛka sɛ ɔyɛ Kristo, ɔno ara bɛka sɛ me me ne Kristo no. Ɔtaa yɛ me. Me Kristo no. Magye wo. Ofiri ɔbɔnsam. Kɔ magye wo.
Magye wo.
Ofiri ɔbɔnsam.